Ehe eh, ndonyaya yandandichitaura iyaya kuti patakasunungura nyika hatina kuziva tichasunungura futi matuke kuti arase hunhu arase tsika nemagariro right panapa ndina comrade olex mwana wamudhara eh, vachambotitaurira nezvehondo eh, mwedzi yatiri inoyi mwedzi waaugust nyamavhuvhu munzi munoitwa zveheroes saka tina comrade olex mwana wamudhara wachambotiitaurira nezvehondo tokuchingamidzai mukoma olex mwana wamudhara titsanangurireiwo munhu maziso nezita renyu ndinofara zvangu ndinofara zvangu baba eh, zita ndii ndina kurinzwa zvangu rega ndingochingamidza nyika yezimbabwe makadii makadini makadii vateereri ndikufara kwazvo kuti mhuri yezimbabwe mururamba muchindirangarira muchiuya muchindiita mainterview kuti ndirambe ndichitaura nyaya yenhoroondo yekutanga kwakaita hondo kusvika zuva ranhasi e, mwedzi uno mwedzi weheroes e, mwedzi wekuti tinenge tichitaura kuti tinoenda kuheroes ac kumagamba edu isusu ezimbabwe zvichireva kuti iye mukuru mukuru wenyika inoyi yezimbabwe ndiye achange ari kuheroes achipa speech ari ipapa kuheroes ac saka iko zvino izvi vanhuwo vanhu vanhu vanozobvawo kunoko vachienda kumamisha kwavo vachinonoendawo kunoita maheroes anditika kunowiga vanhu vakaita se xa kunonzi kuita seko futi kunoisa matumbstone kunoita makuwa kunoita mabona ndo zvavanenge vachiita andiita huchimwiwa hwemukwerera saka izvozvizvi inini manje ndine kamwe kaproblem kandiri kuona kakusangana nevanhu mumwedzi unouyu wanyamavhuvhu anditika kunyanya e mwedzi wemhepo nyamavhuvhu tiri kuti nyamavhuvhu mwedzi une mhepo yakawanda handitika hmm. saka mwedzi unoyo ndoda kuti ndibate vari mudzimba hmm. zveondo ndichazotaura nezvazvo nditika e, mwedzi unoyu kana uri mukadzi ari pamba ngwarira kuti nyamavhuvha anogona kupinda mumba mako handitika nokuti tiri mumwedzi we wemhepo handitika namatira murume wako handitika asavhuvhutwe nemhepo yemabhichu kumabhawa because pavanoenda mwedzi unove mhepo dzechihure dzinenge dzakasimuka saka vakaenda kubha vanogona kumbumurwa vakatoita simowa hakusi ikoko iwewe ukatovhuvhutwa ukabuda pai mumba vaive vekubhava vakaita se vakapinda izvozvizvi kwakauya matukei ma 2k ari serious ende ma 2k akadanana nemurume wako ka woziva kuti nyamavhuvha aita sei akuyeredza anditika ma 2k haana kusiyana nekunzi anotonzi hukura hundi because 2k iri kapinda iwewo wakaroora wakaroora here mfanaa ndisati ndaroora zvichiri kukura kana wakuda kuroora ka enda unoroora vekuma 1919 handitika nyangwa akatikurira nyangwa akatikurira kukudarika because ava matuke ava havasi tombori vanhu vari chii vari bho isusu tinokutaurira nekuti takarwa hondo tinonzwisisa kuti vanga vari vakadzi chaivo ndevekuma 19 ava vekuma 2k vese vari kuda kuroora imbomira yekuroora ma 2k kusvika ma 2k ane chii ane hunhu ndinokutaurirai nekuti nene kumhunga takabva takabata gidi tikaridza chi musango mumasango zvatairwira tairwira kuti nyika ive nekusununguka kuzere saka hatina kuziva kuti matukei achazosununguka futi chi zvizere handiti muri kunzwisisa matuke akabva asununguka zvekuti haachanyare kudanana nevarume vevanhu haachanyare kudanana nevakomana haachadanyare kudanana naana sekuru futi eh, fanike inini ndine imwe nguva yandakambopindwa nenyamavhuvhu yematuke iyi mumba mangu inini handitika inini ndini ndaane kabhebhi kandaandakuanamhepo yanga yashanya mukadzi wangu akamira mira ndikunyebere mukadzi wangu chechi anopinda haa kunonamata ndingaitose kuti vana vakadzi vanogona kumira mira vanonamata vanonamata dananai imimi kana makuda kuroora danana newe kuma 19 handiti ndimi matukei vakomana ka vakomana vematukei ndavadanana newe kuma 19 vasikana ivava vamatukei because ari kudanana newe kumachi newe kuma 19 saka hapana chinombokutadzisai because ages is no problem ehe ndichirungu chandanga chida kutaura ages just a number saka hazvina hazvo zvakadaro tichatokopawo kubva kwamuri ikoko nekuti tiri kuramba tichisangana nematambudziko akadai zvekuti kana kuroora kwacho kwakutyiedu isusu dzevashoma ndandichitoti kana uh, president wenyika ino kana vachikwanisa ka ngavaite kuti amatukei uh, amboita inonzi chi mm, inonzi chi uh, mm,